Abusuafo, ɛnɛ nso yɛ fiada a ɛnɛ wɔahwɛ dwumadie ɛna wohwɛ yi. Aha yɛ Adom TV. Wobɛka sɛ, ah, na ɛnɛ deɛ lɔya yi hefa na ɔne nam a mbotan mu ne adeade kɔɔto bi apue wɔ bepɔ bepɔ bi so anaa? Daabi, kɔɔto bi ampue wɔ hɔ. Ɛnɛ, me nua, me ara me wura, me papa, Yesu a Ghana Jesus a yɛn nyinaa yɛate ne nka ɛna me ara mahwehwɛ no ara metetee nsɛm mu no kyerɛ sɛ ɛnɛ no Ɔte bepɔ bi so bɔ mpaeɛ. Ɛna me ara ma nenam mu ara baa nnɛ mekɔ baabi a ɔwɔ bɔ mpaeɛ no na mena kɔdi nkɔmmɔ. Mewɔ questions bi a mekɔ busabisa no. Ewiase nneɛma a ɛkɔ so yɛ ho kyere yɛn. Lɔya mayɛ lɔya yayaayaayaayaa still mebrɛ. Nti mekɔhu Yesu na me no adi nkɔmmɔ bisabisa ne nsɛnsɛm na wakyerɛ me deɛ nti a mepere wɔ wiase ne neɛ mɛtumi ayɛ na me ho atɔ me. Menim sɛ wo nso wowɔ interest wɔ saa ayi no mu because wo nso wobrɛ nti wo nso wonya bɛbusa Yesu sɛ Yesu deɛ na menyɛ na me ho ntɔ me. Nti di m'akyi na menkɔ na me ne Yesu nkɔtwe nkɔmmɔ. Wei ɛyɛ wɔahwɛ dwumadie ɛwɔ Adom TV so ɛna wohwɛ na ɛnkyɛ biara me ne Yesu ɛbɛtwe nkɔmmɔ. DBS ɛne Suzy Herbal ɛna asɔ m'ase a me ne yesu ɛkɔtwe nkɔmmɔ nti di m'akyi na yɛnkɔ na me ne yesu nkɔtwe nkɔmmɔ mabrɛ nso ho do nti mɛyɛ ne dɛn yɛnkɔ wolabi ah I have looked for you all around the world oh. Oh. very good owura akɔ aba wolabi
thank you onante seɛ ah wolabi I have come to see you you know me that the whole Ghana I'm the best cheap lawyer I have lawyer for eight years still I have do like thousand case only thirteen pɛ I have chop so I don't have money to eat all my life has become brimstone cast so I'm come to see you please. Owura, wo kasaa no brɔfo na wo ka anaasɛ twi?
English. Ah, nwoma nim wɔ fam meboa. Mo, ɛnyɛ sɛ meyɛ onyame a, ka deɛ woka yi mente aseɛ. Nanso tumi a ɛwɔ me mu nti mete nea woka biara. Ma mentie o. Ah, Olabi, ayi, what are you talk about? You say that my English is not good English. This is the best English in the whole Ghana English. That's why I've come to see you. W'adwene na ɛyɛ wo saa.
Wo deɛ kasa. Saa?
Mede nkurɔfoɔ atam kwa. Rabi, ma ayi, wama asɛm no the the this thing have brought me abɔ me so. Ma ma ma ma ma mayɛ adwuma, mayɛ court case bɛɛ thousand. Eti mpɛn na mewe ni. Ɛkɔm de me, ɛkɔm reku me, me yam ho hwee nyɛ yie. Nti na metee sɛ wowɔ bepɔ so na manante afa kuro nkuro so ne ade abɛduru hanom a mebɛhu wo. Nti deɛn na onipa ba no nnoɔma woɔ? Onipa ba no, adɛn na woyɛ me saa? Me, me nyɛ, menyɛ nipa anaa? Nkurɔfoɔ rewini case, obi ayɛ case twenty, wɔwini ne nyinaa. Na me deɛ adɛn? Ma menwini bi, yɛ miracles one, two, three bi.

Ɛnnɛ nnipa mu hwehwɛ nsɛnkyerɛnne, na nsɛnkyerɛnne biara nni hɔ sɛ ɔdebɔneyɛni bɛsakyera n'adwene. Maka makyerɛ wo sɛ minni mmerɛ. Ma mintie wo.
Then I I think that where we have reached there the second this thing have come because I say that if I come and you say you can't help me then I'm take you to court. So attain that. Wa me ma sere sɛ terminator four. Wo de onipa ba no bɛ kɔ court. Aye Ghana court to make sure that you come and answer why you Owura, wo baa ha sɛ wo bɛ toto onipa ba no ano anaa deɛ na ɛde wo baa ha? Ma me nte wo nka. Before I take you then let me ask you some question before I know how to win the case in court. I have some, I have write some question I want to ask you. If you can give me some small time then I can ask you some question. Na kyerɛ sɛ waba ha sɛ wobɛtwa onipa aba no exclusive interview. Ahaa very good ɔmmoa me deɛ a ɛnneɛ me yɛ wo interview na ma me de nsɛm a bɛka no nyinaa agu hɔ na me kɔ court a ma hu sɛdeɛ mɛ ka m'asɛm no ma wini mɛ gye apɔw akɔ wini wɔ court. Ɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me na asɛmfua biara nni hɔ a bɛ bu sɛ onipa aba no a ɔntumi nyi wɔ anoɔ. Very good. Ma me nte wo nka.
Very good number one I say that. The Bible say that nsa a ɛnyɛ adwuma ma ɛnnidi, the hand who don't work don't eat about the bush. Why my hand have work but still me and some peoples we are not chop, we are not we sell pure water koraa then we have bleak loss why? Onipa biara nni hɔ a ɔde ne nsa yɛ adwuma a ɛkɔm de noɔ. Monhwɛ Suskoko. Wannya adwuma, nso ɛnto asaawa, ɛso aba wɔ ne berɛm. Nti mo nso mo nkyɛn yeinom anaa? Yɛakyɛke wo ho, na wɔatwerɛ no wɔ mmebusɛm ti duwɔtwe nkyɛmu nkron no sɛ, Deɛ ɔtoto n'adwuma aseɛ no, ɔde sɛefoɔ nua no no. Ebia na w'adwuma a woreyɛ no, womfa nsiyɛ nyɔ. Mɛhyɛ wo nkuran sɛ fa nsiyɔ yɛ deɛ woyɛ biara na ɛbɛsi wo yie, Mene m'agya wɔ berɛ a yɛde yɛ yadeɛ, nti sɛ wo berɛ nsoeɛ a, wo se yɛapaw wo. Na berɛ no so a, ne yɛde ma wo sɛ som gye a, wobɛhu sɛ yɛtwii kasa, w'ankasa wontumi nsua. Very good, I like it. Then let me ask you, right now if you see, I think that I want to go and change my lawyer to do prophet because the prophet who are in Ghana, the way they are chop money, me ankasa I have see. all the prophet are village prophet so me false prophet what do you think about false prophet if I become false prophet you ankasa what do you think about false prophet. Adom akyɛdeɛ no gu ahodoɔ so na obiara ne ne deɛ. Ebi yɛ asɛmpa ka. Mhm. Ebi nso wɔ anisoade hu. Mhm. Ebi nso yɛ asɔfoɔ, ebi mpo akyerɛkyerɛfoɔ. Nea wɔde ama wo no na hwɛ so na yɛ no yie. Na nyɛ w'adwene sɛ wokɔ akɔhyɛ mu kɔntorɔ sɛnea ebinom yeyɔ no. Woyɛ saa a, wo ne m'Agya a ɔwɔ soro no benya asɛm daakye. Enti mintu wo fo. Hwɛ so na yɛ nea woyɛ yi ara, na yɔ no yiye. Hmm.
Na because ɛyi, nkɔmhyɛ no ayɛ ayɛ fo wɔ Ghana, but this time. Sɛnea ɛnyɛ den, mɛtumi aka biribi. Onipa ba, meba asase soɔ mpo. Ebinom afa ho rehyehyɛ nkɔmtorɔ sɛ onipa ba no ani bɛfira, nanso ma mense wɔn sɛ, Sɛ wɔamfa amfiri so amfa annom wo a, wontumi nyɛ hwee. Asase so a mewɔ yi, bammɔfoɔ bi na ɛbɔ me ho ban, na wɔsusu sɛ wɔn nnuro a wɔagyegye ahyɛ mpaase no bɛtumi me a, mma wɔntrae. Na mɛgyinagyina m'akyi sɛ dɔmmarima a ne ho yɛ hu, na m'atifoɔ bɛhwehwe ase. What about nkurɔfoɔ a wɔnyɛ sika but wɔmmoa nkurɔfoɔ because some of my my my friends I know that they have money but if I say that lɔya nti I want some small money to go and buy something then they say that oh I don't have money So what about that? Me nko kɔ ɔmo anaasɛ me me me nkɔ gye sakawa bi nfa mɛ kra ɔmo mfiri anaasɛ me nyɛ dɛn? Mo, ɛnha wo ho, wɔn a wɔn akwan si wɔ yiye no ni. Na wɔatwerɛ sɛ, Ɛmmrɛ mma yoma sɛ ɔbɛkɔ paneɛ tokurom sen sɛ osikani bɛhyɛn ɔsoro ahennie no mu. Wɔatwerɛ no Deuteronomy nwoma no, eti dunum, Nkyekyɛ mu nson ne sɛ, sɛ wo nua bi dane ohiani wɔ asase a Awurade wo Nyankopɔn de wo kɔ soɔ no a, mpirim w'akoma, na sɛ ɔfɛm hɔ biribi a, bue wo nsam ma wo nua no. Sɛdeɛ woka no, mebaa asase yi so mahu nnipa bebree wɔ sika a wɔmmoa ahiafoɔ. Very good.
Ebi mpo,
ɔwɔ ɔpɛ no sɛ nkɔɔyɔ, na nkurɔfoɔ tutu nsɛm gu wɔ asom sɛ, Asomasi deɛ, wode wo sika ma na ɔde bɛyɔ wo. Nanso mise mo sɛ, ogyidini biara nni hɔ a ɛwɔ sɛ onya saa adwene no. Sɛnea wɔatwerɛ no wɔ Mmebusɛm, ti dubaako kyɛm mu aduonu nan no, yɛwɔ onipa bi wɔ hɔ a ɔto pete, ɔkɔ so ara dɔre. Obi nso di adɔna atena so na ɛkɔ so hia no. Gyidie na yɛde te asase wei so. Sɛ wowɔ ɔpɛ sɛ woboa wɔ bi a, Bɔ so mpaeɛ na fa ma no. Wo gyidie no nti, biribiara nni hɔ a ɛbɛyɔ woɔ. So the peoples who are stand in the road side, nkurɔfoɔ a wɔgyinagyina kwan ho srɛsrɛ sika, wɔn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ ngu so na yɛmfa mma wɔn anaa? Me yɛmfa mma wɔn because nkurɔfoɔ se wɔn kura wɔn, wɔn wɔ bɛyie ti na bɛyie no ayɛ wɔn saa no. Nti wɔn mma ni sika pɛ na wɔabrabɔ nyinaa bɛdane crabases. Ɛnyɛ nokorɛ.
gye deɛ ɔnnye nnie. Na sɛ wowɔ nkuranhyɛsɛm anaa anidasoɔ wɔ Kristo Yesu mu a, saa adwene no mma wo mu. Nea ɔdwen saa biara ka ne gyidie no kakra. Afei wɔasatwerɛ no wɔ m'abusɛm ti mmiɛnsa akyi mu aduonu nson no sɛ, Mfa nea ɛyɛ yɔ sane nkame no berɛ a wowɔ wo tumi mu sɛ wotumi yɔ. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a. Wɔwɔ ho kwan sɛ anka wɔtumi de onipa bi koraa kyerɛ adefoɔ bi, wɔn a wɔnyɔ. Na sɛ ahiafoɔ yi hunu kwan no wɔba a, na wɔsɛ si wɔn kwan. Saa nkurɔfoɔ no nyinaa nnue. Ɛda bi reba a, me wura hyɛn totorobɛnto no mu a, ogya yɛ no ateatea, na ɔbɛhye saa nkurɔfoɔ no nyinaa. adwendwene, te na mete hɔ no, na Yesu, mereba yi, mefa kyɔ baabi, I buy some meat. Obi se, ah, daabi, ɛnam wei deɛ, wonyɛ Kristoni anaa? Mɛnwe saa nam wei, wei, ɛyɛ o sei, wowe a, ɛyɛ bɔne, ɛyɛ sei, te aduane no koraa mentumi nni, m'anom ato. Waa na wahyɛ da ayɛ, because obi se wode ɛyi, honhom fi kɔhyɛ prɛko mu, ɛwɔ Yesu film bi a yɛhwɛ no December. wogyae a na ade hyɛ no mu na wɔn nyinaa kɔguu po no mu nti ɛse prɛko deɛ me ɛnyɛ me nso ka mepɛ paa wa ɛno no ɛho asɛm te sɛn? Wɔatwerɛ no wɔ Leviticus ti du baako no sɛ, Atifi asɛm, wɔkyerɛ mo mmoa a monnie ne deɛn a monnie. Mm. Na wokenkan Deuteronomy ti du nan no a, ti mmiɛnsa a, ɔse monni akyiwadeɛ biara. Ɛnso no, wɔbobɔ din, ɔse adanko, yoma ne atwaboa, mma momfa bi nka mo ano sɛ moyɛ agyidifoɔ yi.
Na sɛ Bible no ara nso aka sɛ wɔate biribiara ho nti, yɛnni biribiara. Nti ɛdeɛn na afei deɛ ɛnam bi bɛyɛɛ saa? Ɛnneɛ wogya wo nan adi. Na prako ho asɛm a woka no, menka no bebree. Nea ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ boa no anaa mmoa no, ɔnkɔkenkan Odiyifoɔ Yesaia nwoma no, eti aduosia nsia nkyɛmu du nson no. Nkurɔfoɔ keka, Ɛɛɛ ye, monnua haban na momfa na ne wei nsa yadeɛ ne wei. Nti menim nkurɔfoɔ bi a wɔn deɛ ahaban se deɛ gyae, nyɛ asɛm ketewa. Nansɛ koraa ebi kɔyɛɛ bi ma yɛkyekyekyekyee bi mu ne adeade. Regularization of the wei, ɛno, ɛnnɛ manya wo. kyerɛ me yie na me kɔ court a ma tumi aka akyerɛ ɔmo sɛ court Jesus se wii no sei ne sei ne sei ne te nti wii no yɛn hye anaa sɛ me yɛn nhye Jesus. Wɔatwerɛ no odiyifoɔ Habakuk nwoma no mu eti mmienu kyɛ mu du mmiɛnsa no sɛ, Mfiri Asafo Awurade sɛ aman yɔ adwuma berɛ mu ogya. Ɛho nhia. Woyɛ kusie. Jesus na ano ɔya paa o. Mekan Bible no kohun nkorɔfoɔ bi, yɛfrɛ wɔn Kaldea. Ɛnnɛ wɔn yɛ hwanfoɔ?
Wokyerɛ Kaldeafoɔ? Aane. Ɛnnɛ wɔn na yɛfrɛ wɔn anwonafoɔ no. Aah,
anwonafoɔ. Na Farasifoɔ no nso yɛ hwan? Wɔn ne Fulanifoɔ no. Ɛnneɛ Jesus, me last three, two question, Wose woba ma obiara nya nkwa, Nanso sɛ ɛyɛ ni na obi awu, ɛyɛ ni na obi awu, ɛyɛ ni na obi awu. Awerɛhoɔ na ahyɛ ewiase ma. Adɛn na nkurɔfoɔ a wɔwuwuwuwui nyinaa, wɔaba yi, wonkɔ sɛdeɛ wonyanee Lazarus yi, wonkɔ ayi, mɔkyere ne ayi na wonkɔnyanenyane yɛabusuafoɔ ma awu ma yɛne yɛn ho ntɔ yɛn? Ɛnyɛ ɛno nti na onipa Ba no baa asase yi soɔ, na mmom sɛ ɔbɛka adwensakyera ho asɛm. Ɛtwa sɛ onipa wu na ɔwu prɛko pɛ, na owuo akyi no atemmuo wɔ hɔ. Amma saa a, Mobɛyɛ dɛ asɛkyerɛ mo adwene na moabɔ bra tenenee. Na meka makyerɛ mo sɛ, wɔn a ɛsom me Wura Honhom ne nokorɛ mu no, moka no sɛ wɔawu deɛ, na me ne m'Agya deɛ yɛhu wɔn sɛ wɔada. Ɛberɛ bi reba a wɔn nyinaa bɛsɔre, berɛ a totorobɛnto no bɛbom no, na yɛne wɔn nyinaa aforo soro na yɛakɔdi daa a ɛrensa da. Wo ankasa wonim me bottom. Ka me bɛe bepɔ so me nnanteɛ paa Ka me tɔɔ paanoo ne ayi brɛ wo a kɛnsɛɛ hwee Ɛnso me nni sika nti me ba na me de ɛboɔ yi baeɛ Sɛ wo bɛ dane wei nyinaa paanoo a me di a kɔm ne me da Tɛnɛ ka me bu sɛ ebi a bɛyɛ nnawɔtwe na me nnidie bio kɔm ne me. na anka nsa no a woyɛ wɔ wedding ase no, wohyɛ wei a, yɛn deɛ mu api na mekɔ a, mɛhwie agu nsuom. Owura, w'adwene mu da hɔ? Ɛda hɔ pa ara, nti na mede abɛ gye. Adɛn na woaba sɛ wobɛsɔ onipa ba no ahwɛ? W'adwene mu mmrɛ papa. Hwɛ yie na mannome wo. Ah, nti wo, wonane? San fa w'adeɛ kɔ.
Mewɔ akɔnkyene mu, mɛsɔ menhwɛ. Mma Satan mfa wo so nyɛ adwuma. Mɛtumi ayɔ, na mmom medane no a, ebia na mantumi anhyɛ me ho so na mede bi akɔka m'ano. Mɛma wo, gye meyɛ me mu.
Ɛmfɔɔso me, mpɛ nhwehwɛwani mu. Firi me nkyɛn kɔ, Satan. O, neɛ, ɛneɛ ma sika mmɛgu bag no mu na menkɔ, politician. Wɔatwerɛ sɛ, Ɔbarima bɛsan n'anim fifire ansa na ne nsa ako w'ano. Mɛtumi ayɔ, nso meremmua wo. Onyɔ. Menyɔ. Ɔsoafoɔ no, bi wɔ ha.
Sɛ woanhwɛ yie a, mɛfrɛ Gattuso ama wabɛtwa w'aso. Ma menka asɛm mu nkyerɛ wo. Ɔtwa w'aso nso a, nsusu sɛ mede bɛtaa hɔ. Mɛpɛ w'akyɛ bi de ato so, de atwa m'anom. Firi ha kɔ.
To.
Gattuso.
Muhu Jesus koraa a, ɔte sei koraa da. Nti mafo bepɔ anante aba abɛduru ha. Wa, wa, womma me, wa, wode ama me sika yi. Womma me sika. Owura,
adɛn na wopɛ sɛ ɔgyegye me ɛ? Mese firi ha kɔ.
Ah Yesu me dɔ Nyame me nkɔ saa kwa deɛ na Bible mu wɔahu sɛ da no akwa bi ne ɔbɔfoɔ baako kɔm a yɛhyira no me dɔ Nyame. Me bɛ twa nkoto me se firi ha kɔ.
Ah dabi dabi Yesu dabi. Ɛyɛ me ya sɛ Gatuso nni ha ka wadwane wo nan mu mmirika kɔ.
Ah wonyɛ hwee ma me.
Deɛ mɛyɛ wo sɛ onipa ba no bo ntumi mfu. Ɛna meka yi sɛ memfa me bo afu mempɛ deɛ woyɛ no nkyiri saa deɛ koraa ah ase deɛ sɛ nnɛ yesu yesu yesu mempɛ saa koraa ah mafiri ayi aba abɛduru ha no ayi ɛbu akwa anante abɛduru ha no wonyɛ hwee ma me bɛsɔ kane atom so bɛsɔ kane ato so ɔnka sɛ w'anim mmere watwerɛ no nwoma no mu sɛ meba ne mmoaeɛfoɔ gyegye wa mpene medi kan
ah yesu ye oh yesu twɛ oh maa bo nfu twɛn o deɛ one city kura mɛgye hwɛ okay okay okay last question last question sɛ ɛyi ɛnna asɔfo yi ɛnna ɛyɛ nina wei akwankyerɛ kɔtɔ nsuo bra kɔfa yi bra kɔfa wei bra na memmɔ mpa ngu so na abɛɛfo ɔmo haw ne bibia mesrɛ ɔmo akwankyerɛ na menkɔyɛ akwankyerɛ bia ni hɔ a ɛkyɛn nwoma no Deɛ ɔpɛ akwankyerɛ papa no, ɔntie nsɛm a yɛatwerɛ nwoma no mu. Saa, na nyɛ ah, sɛ nwoma no na wɔyi sɛ wɔde ka kasa no. Krakye, wogyegye me a, mɛtwa wo turning kick. Turn, woyɛ Van Damme anaa Yesu? Anaa yɛ hyefo?
Meyɛ Duwa.
Ah! Why wei paa? Mfrade. Mesa kɔtata. Mɛ. Me Ghana kɔda.